Nilqagħkom għal sensiela ġdida mill-Għala fid-Dar, fejn aħna, fejn jiena, Dar il-Grima, flimkien ma' Lino Cini, bidwi organiku li għandu snin ta' esperjenza fil-biedja organika, ħa nitkellmu u ħa nippruvaw naraw kif nistgħu niżirgħu mill-esperjenza ta' Lino stess Il-pjanti u l-xitel mhux ġewwa l-għalqa, imma ġewwa l-għalqa tad-dar, fejn aħna wkoll ħa naraw kif nistgħu nkabbru l-pjanti ġod-dar tagħna stess. U llum ħa nibdew bix-xitel tal-kurrat. Dan għaliex? Il-kurrat bl-Ingliż?
Bl-Ingliż jgħidulu leeks. Eħe, jagħmilna soppa tajba. Soppa tajba.
Ekku, ekku.
Iva, dan nistennieh miż-żerriegħa tagħna stess. Jinżera' għall-ħabta, il-mixtla ssir għall-ħabta ta' April. u t-taħwil isir f'nofs is-sajf u għandek perjodu twil. Di pjanta reżistenti ħafna, iddum ħafna fil-ħamrija u tista' taqla' kważi kważi meta għandek bżonnha għax jiġifieri jaf iddum taqla' sa perjodu ta' tliet xhur jew anki żjed ta' jiġifieri ma titħassarx. Inti semmejt li żrajthom inti mill-żrieragħ miż-żerriegħa tiegħek stess. Imma l-konsumatur m'għandux l-esperjenza tiegħek. Il-konsumatur jista' jmur jixtri. Hekk, iva, jista' jixtri l-xitla lesta jew packets skont l-ammont li se jagħmel. S'intendi, dawn ma hemmx għalfejn tħawilhom 'il bogħod ħafna minn xulxin. Jekk għandek pot żgħira, ejja ngħidu ċirkumferenza ta' qisu 35 ċentimetru, tista' ddawwarha dawra mejt, tħalliha 'l bogħod qisu dawk l-għaxar ċentimetri u forsi titfa' tnejn tlieta oħra fin-nofs u malajr ikollok, jien naf, nofs tużżana xi telja jew forsi iżjed. U titfa' waħda fin-nofs ukoll jew? Jew tnejn jew tlieta, iddawwarhom u. M'għandhomx social distancing dawna? Dawna protetti minnu minn fihom. Xejn. Eħe, u kif qed ngħidu, mela, irridu. il-qrqil fejn jikbru, ħamrija jew kompost, kważi kważi ġorr reċipjent żgħir, kważi aħjar kompost. Biss jekk wieħed għandu minn fejn jiġbor ftit terriċċu minn taħt siġra tal-ħarrub, tneħħi dak il-weraq li għadu ma tmermirx hawn u tuża lilu jew ħamrija mħallta b'naqa' kompost, jirnexxilu jkabbar prodott tajjeb. Mela, aħna niżirgħuhom dawn Wara naqlgħuhom ifisser niżirgħuhom meta? Inħawluhom. Inħawluhom, sorry. Inħawluhom. Il-mixtla tagħmel biż-żerriegħa. Eżatt. U mbagħad il-xitla tħawwilha. Eħe, tħawwilha jkun irid jkunu ilhom li żrajthom daqs xahrejn, ta' jiġifieri simili tal-basal. Għandek perjodu twil mhux se jiġrilhom xejn. U jattakkhom xi mard jew huma reżistenti? Reżistenti, dana bħal t-tewm u l-basal. Ma tantx jattakkhom. Forsi n-nida. In-nida. Imma jekk għandek ammont żgħir, inti, fejn tista' tosservhom regolari, ittawwalt filgħodu u tgħid waqgħet ħafna nida, billi xxarabhom naqra, ma tagħmilx sara, ma jiġrilhom xejn. U tkun qed teħles minn ħafna. U kemm għandhom bżonn ilma?
Iridu ammont sostanzjali, kontinwu, kontinwu, iva, iva, bin l-ilma dawn, jiġifieri ma ma tridx tittraskurhom. Inkella dan se joqgħdu mgħakksin u hekk, inti trid prodott sabiħ. Allura trid tieħu ħsiebhom fit-tisqija. Ma meta qed tgħid tieħu ħsiebhom, darbtejn kuljum? Kif tkun, mela, jekk għandek kompost li għalkemm iżomm ammont ta' umdità, xorta trid issaqi darbtejn kuljum, jekk tara li għadu umdus, darba kuljum. U l-livell ta' xemx li għandhom bżonn, kif l-aħjar jifiser tagħmilhom? Tiflaħ ix-xemx.
Jridu billi tħallihom fix-xemx ma jimpurtax. Fil-bidu trid ssaqqihom darbtejn ta' kuljum sakemm tara li qabdu sew, imbagħad tara x'umdità għandek fil-ħamrija jew kompost. Mela, u l-proċess kemm idumu jikbru? Jifiser inti semmejt għandhom sitt xhur biex. Idumu fil-ħamrija sa sitt xhur jiġifieri tibqa' tieħu minnhom. Inti jekk tarahom li ħxien u għandek bżonn kurrata, issa jekk hux se tagħmilha ma' xi salsa jew biex timla torta jew whatever, l-għid waħda, imma l-oħrajn m'għandekx ġimgħa ċans biex tikkonsmhom, jibqgħu hemm. Jibqgħu hemmhekk. Ejwa, jibqgħu tajbin. Mela, wasalna għat-tmiem dan l-ewwel programm, tgħallimna kif inkabbru l-kurrat. Kull ġimgħa segwuna biex kull ġimgħa nitgħallmu kif u nkunu nafu ftit iżjed, grazzi għal Lino,